mũriganio ũrĩ tha hĩndĩ ĩrĩa tũratũra mũtũrĩre ũyũ tũtũraga nĩ wega gwĩciranagia ũgeciria ũhoro wa mũndũ ũcio ũngĩ na angĩkorwo nĩ harĩ ũndũ arabatara kuma kũrĩ we ũhana ta ũteithio nĩ wega gũteithania na nĩ wega kũrũgamaga na mũndũ ũcio ũngĩ hĩndĩ ĩrĩa aragerera maũndũ maragũbatara. Mũrimũ ndũrĩ hinya ũgĩtonya mwĩrĩ ta ũkiuma. Nĩ harĩ maũndũ matũkoraga thĩinĩ wa mũtũrĩre na tũkamahũthĩrĩria na tũkona maũndũ macio nĩ manini mũno na tũkaga ona kũmethema kana kũmemenyerera. No hĩndĩ ĩrĩa maingĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre rĩ, tũgacoka gũkora maũndũ marĩa tũrahũthagia rĩ, nĩ matuĩka rĩu ningĩ ũndũ mũnene mũno na gũcoka gũkorwo na thogora mũnene mũno gũcoka kũmaruta kana kũmeheria thĩinĩ wa mũtũrĩre. Mũrimũ wa mũcoka nĩguo ũrĩaga mũndũ. Nĩ wega gũthoma na mahĩtia marĩa waneka, na ũngĩgeka mahĩtia na wone matinagũtwara wega, nĩ wega kwaga gũgacokera mahĩtia mau, tondũ ũngĩcokera mahĩtia mau nĩ magakumĩrĩria handũ horu kana makũrehere eh, makũrehere gĩkuũ ona kana makũrehere ũndũ mũritũ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku mũrogi tiwe mũrogori mũndũ angĩkũhĩtĩria kana gwĩke ũndũ mũru ona mũndũ angĩkũhe thumu ngĩhota gũcoka gũkehoka mũndũ ũcio hĩndĩ ĩngĩ na ndũngĩhota ona kũmũkora ũmũrie kĩhonia gĩa thumu ũcio akũhete nĩ tondũ kĩndũ kĩa mbere

Na no taguo he ciugo ingĩ ciugaga atĩrĩrĩ, ũrona kahuti karĩa ke ritho-inĩ rĩa mũndũ ũngĩ, no ndũrona mũgogo ũrĩa wĩ ritho-inĩ rĩaku. Mũrugĩri arũme ndagaga ngĩha. Tiga gũkorwo wĩ mũndũ wa kwaria mũno, no gwakinyĩrĩra nĩ ciĩko gũtirĩ ciĩko ciaku cionekaga. Reke ciĩko ciaku cikaria. makĩria ma ciugo iria ugaga nĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ mendete kwaria mũno no gwakinyĩrĩra nĩ gwĩka hatirĩ ũndũ mekaga nĩ andũ agũta nĩ andũ athayu na nĩ andũ ũtangĩhota gũcũthĩrĩria mũrũngũrũ wa njamba ũtahaga na ime Andũ arĩa mokagĩra tene marĩkagia wĩra wao o tene. Na no tũmĩhananie na thimũ ĩngĩ yugaga atĩrĩrĩ, atĩ kanyoni karĩa gokagĩra tene rĩ, nĩko karĩaga kĩgunyũ kĩrĩa kĩnene. Mũrũri ndwakaga. Nĩ kũrĩ mũtĩ wĩtagwo mũrũri ũkoragwo gĩthaka, na mũtĩ ũcio nĩ ũkoragwo na ma, na mahuti mathaka mũno na nĩ ũrĩ ona mahũa mathaka mũno. Tiga ona wĩ mũthaka o ũguo rĩ, ndũngiuma mĩtĩ ya gwaka na ndũngiuma mbaũ. Koguo rĩ, kĩrĩa gĩothe kĩonekaga gĩkĩ, gĩgĩcangarara, kĩrĩa gĩothe kĩonekaga gĩgĩcangarara rĩ, ti thahabu. Mũruithia arũme aarĩ kĩhĩĩ. Mũruithia arũme aarĩ kĩhĩĩ. Thimo ĩno ĩratũruta tũtigakorwo tũrĩ andũ a kũriganĩrwo, na tũkaririkanaga atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa mũndũ ũngĩ aragerera ihinda-inĩ ta rĩrĩ-rĩ, o nawe nĩ harĩ hĩndĩ wamagereire. Tũtigatuĩke andũ a kũriganĩrwo. Tũtigatuĩke andũ a gũtuagĩra andũ arĩa angĩ, kũmatuĩra ciira ta tũtagereire harĩa maragerera. Mũruithia arũme nĩ aruithagio. Mũtũrĩre nĩ ũcenjagia. Ũmũthĩ no akorwo we nĩwe ũraruithio, nawe rũciũ nĩwe ũgakorwo na anake ũraruithia. Ũmũthĩ no ũkorwo Wee nĩwe mwana, no rũciũ ũgakorwo wĩ ithe wa ũngĩ. Mũtego ti ngoro, nĩ wathi warera. Thimo ĩno ĩratũruta atĩrĩrĩ, gũtiramakania mũtego ũrĩa wĩnaguo. Kĩrĩa kĩrabatarania mũno-rĩ, nĩ atĩ nĩũĩ kũhũthĩra mũtego ũcio. kana wĩna ũũgĩ wa kũhũthĩra mũtego ũcio. Tondũ ona ũngĩkorwo wĩna mũtego mwega, no ndũrĩ na ũũgĩ wa kũũhũthĩra, ndũngĩhota gũgũteithia. Teng'erania na mũteng'erio gũtirĩ ũtanogaga. Angĩkorwo mwĩna ngucanio na mũndũ, nĩ wega kũmenya atĩ ngucanio ĩyo gũtirĩ mũndũ ĩtekũnogia kana ĩtekũhũmia. Kwoguo nĩ wega kũgeria mũno gwĩthemana na ngucanio kana na haranio na andũ, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũragucania gũtirĩ mũndũ ũtekũnoga na gũtirĩ mũndũ ũtekũhũma. Mũthakwa wa athi ndũthiragwo nĩ gĩcanjara. Mũtĩ nĩ ũmenyekaga. na matunda maguo. Na gũtirĩ hĩndĩ mũgumo ũngĩruta matunda ma mũthaitĩ, na mũthaitĩ hatirĩ hĩndĩ ũngĩruta matunda ma mũgumo. No ta ũrĩa tugaga mwana wa nyoka no nyoka. Mũthamaki ũterwo ti mũthamaki. Thimo ĩno ĩratũruta atĩrĩrĩ, angĩkorwo we wĩ mũndũ ũrenda gũthamaka, wĩ mũndũ ũrenda gũthikĩrĩrio. Mũndũ ũrenda kwĩra andũ arĩa angĩ meke ũũ kana ũrĩa, o nawe no nginyagia ũkorwo wĩ mũndũ wa gũthikĩrĩria, na no nginyagia ũkorwo wĩ mũndũ o nawe ũngĩathĩka. Mũthĩnio nĩ kuona, arũga mũthĩnio nĩ wagi. Gũthĩnio nĩ kwaga kĩndũ, ndũngĩhanania na gũthĩnio nĩ gũkorwo nakĩo. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũtarĩ na kĩndũ-rĩ, nĩ ũgũkorwo wĩna kĩmako kĩingĩ mũno no wĩna kĩndũ kĩragũthumbũra nĩ ũrĩa ũgũkĩhũthĩra no ti tondũ wa ũrĩa ũgũgĩetha. Mũthiĩrwo ũgo-inĩ no ũrĩa arĩĩrwo. Angĩkorwo nĩ wĩtigĩrire gũthiĩ kwa mũndũ mũgo na watũmana nawe weterere o riboti ĩrĩa ũkwĩrwo noyo ũgwĩtĩkia nĩ tondũ we nĩ wĩtigĩrire gũthiĩ kwĩiguĩra we mwene. Mũthiganwo nĩ ũrĩ nja ndahonokaga. Mũthenya waku ũngĩkinya wa gũkua, o na ũgerie kũũra atĩa kana kwĩhitha, ndĩ hĩndĩ ũngĩhota kũũrĩra gĩkuũ gĩaku.